Bueno televidente nos ta kontinuá ku mas informe. Reapertura di skol djaluna awor esta mañan ku Dios ke. Mester realisá ku pa sali fo'i pandemia, skol ta e último ku mester ta será. Esaki segun parlamentario Wendell Mercellina. Alabes Mercellina ta indiká ku sindikatonan tin b'e su influensha ta afektá interes general. Osea mi ta kere ku ta kontentu pasobra den e pandemia aki mirando kon e situashon ta, e muchanan tambe ke atrobe e parti sosial, emoshonal. A wòrdu hopi afektá dor dje pandemia aki, anto e alumnonan e kual ku ta mester pa e kalidat di nos enseñansa ta bon, nan ta esnan ku ta wòrdu afektá. E maestronan ku ku a sinti tambe atrobe e falta di tin e kontakto ku ku e alumnonan, mi ta komprondé, pero si nos mester tene kuenta ku e e protokòlnan, e higiena ku mester tini. E ot e otro punto importante ku mi ta konsiderá den e kuadro aki tambe ta ku nos mester realisá. cu pa yuda nos tur ta den e pandemia aki nos yuda sali for di dje, scol ta e ultimo cos cu bo por cera. Dus, pasobra e efecto cu e tin den impacto den bo pais, que men mayornan etc. Que men ta un dje ultimo cosnan cu bo por cera, pero nos a tene cuenta y tambe e un siman cu tabata tin pa tur hende bay tuma nan booster shot, que men cu e unico solucion cu tabata tin pa nos por contraresta e pandemia aki, esey ta un dje cosnan importante cu mi ta considera sigur cu. Danki Djos Kol ta bai kuminsá djaluno ku Djoske. E parlamentario ta reakshoná tambe riba henter e situashon di mal kontentu bou di maestronan despues di e anunsio di Minister Van Heijndorp relashoná ku e dianan di vakashon di Karnaval. Pasobra mam kuminsá nota ku tin ora ku sindikatonan sigur su influensha pa nan por sali na defensa di nan miembronan. por afecta e interes general. Anto tin un ora bo no mester e cos naki no mester sosode den un pais asinaki. Nos tur sa cu nos ta den un pandemia. Kemey mi ta spera cu nos tin mucho mas comprension y solidaridad cu e situacion y tambe mas comunicacion. Kemey e e e cuadro ey ta mucho mas importante y si nos keda bringa sigur. den den un riba riba issuesnan ku kisas bo ta konsiderá asta non-issue, pasobra Kòrsou ta bendisioná. Mi keda kuantu pais, kuantu kaminda na mundu tin e mesuntantu vakansi dagnan ku nos tin, pero nos maestronan bèrdat ta parando hopi bou di preshon. Ta un dje esnan ku e frontlinersnan ku tambe ta wòrdu afektá, mesunkos ku e enfermeronan, etsetera. Pero tin kosnan ku nos mester hinka den balansa, pasobra e dianan ku nan tabata tin awor aki tambe mester duna nan, laga nos bisa, un booster energy. pa bo por sigui. I mi ta kere ku e minister aktual ta un minister ku ta purba lo mas tantu ku ta posibel pa hiba interkambionan i i skucha deliberashonnan ku tur partner promé ke yega na desishon. I bo ta mira esaki. Dus mi ta kere ku mester yega muchu mas na komprenshon na otro. Paso atrobe, e pandemia kita anos tur e ta afektá. Anto sigur, mientrastantu ku e kasonan den hospital no ta subiendo mesun tantu ku por ehèmpel ku e infekshonnan, nos tin ku kon sigui tene kuenta ku e distansia sosial i tipo di kosnan ei, pero no hasi problema riba kosnan ku no tin nodi. Suchando loke a p'e ta dilanti riba e parti di dianan di vakashon, kuantu dianan e maestronan tin. Sigur nos a kombersá ku e direktor di direktiva di Eskolnan Katóliko, señora Pierre, ku ta indiká ku no ta haña si ku mester ban bisa straf maestronan pa e situashon laga nan pèrdè dia pues ban bisa. Komo por reakshonaré p'e parti aki? Mi ta kere i mi ta di akuerdo tambe pasobra atrobe den nan eksperensha i nan ekspertisio bo ta komprondé e kuadro ei i mi ta kere den, laga nos bisa den kombersashon, deliberashon nan mester por yega na un akuerdo mas lihe ku ta posibel. Pasobra atrobe, diesshete di yanüari no ta e. e dia adekua pa por yega na e desishonnan, pero ya dor di e situashon ku nos a keda bira ku el no e desishon di minister ta bon òf nò, nos no ta bay hiba e diskushonnan ei den e forma ku nos a hiba e ultimo dianan aki, bo ta pone bo ta pone desishonnan na na na deskredibilidat kredibilidat. Dus bo tin ku wak si ku. Niuwende no ke afektá e otro, pero nos tin ku wak kon nos ta ban hasi pa e kalidat di enseñansa keda salbaguardiá. Pa e alumno ku ta e yabi di mas importante dikon bo tin enseñansa por saka probecho di dje. Pa Notisia dje Stres, Neftali Leito. Bueno, televidente, nos ta yegando kashi na final di nos.